Wach moro ondik e kitabu mar Jayalo. Jayalo abiriyo wes achiel nyaka ariyo. Ng'ato som ane wachno mondo iwinji. Neno jokwaya mang'eny kendo joserafim sowero wer ka e wer ma nigi tiende gin joma ng'eyo somane biblia owuotho maonge muma magi joyal koso magi jokanye haleluya to dagi som omena samach Ndiko wacho niya, Chik iti mondo iwinj gima ondik e Eklesiastes abiriyo nying achiel ariyo. maber,
nying maber oloyo gi ber moma ng'we ng'ar. Ne, nying maber. Emomiyo kwayas gi obiro ka. In be bedie gi nying maber ma kinindo, kata ka nyochiwere e kwaya moro, to jokwayo wadu dibi kama ininde Eh,
kendo chieng' tho ng'ato eh, oloyo gi ber chieng' nyuolne eh. nitie joma ne pok onyono ka Mm. kata an pok nanyono ka to liel omiya a- adonjo ka omiyo tho nyalo mi idhi kama ne ok ipar Eh, Dhiyo e dala kama ji ywagore ber Eh, moloyo dhi e dala mar mor. ne.
Dhi kama iywakie kaka wabiro kani. Biblos koni ber moloyo kama itime mor. Eh,
Nimar en giko mar ji duto. kata iwinjo maber nyaka igik ka. Kata iwinjo marach Nyaka igik ka. Kata ichayo ji kaka ichayono, tho to chomi. Wachoni ka piny chon. Haleluya. Miyo kibiro kama kama puonjri. Ing'e ni anyuolani gi jodalani nigi lit. Koro kibiro ka we wano ka ok ji obiro e thum. Soma ne Ayuba bi verse piero ariyo ka auchiel. Nalima wach wach moro ka mniwinji. Ayuba bi verse matindo piero ariyo ka auchiel. En kinde ma ng'ato ka ng'ato olosie kinde gi Jehova Nyasaye. Yesu biro kata ilemo kata ok ilem iago ka. Som. Ndiko wacho niya, Ndiko koro ang'o? inichop ni liendi Eh, ka ndalo ogik mag orem. mane.
Kama ibiro chopo ne ma ok ing'eyo. Inyalo chopo e ndara. Inyalo chopo ne liendi e nam. Inyalo chopo ne liendi ka in e ndege. Inyalo chopo ne ka in e hospital. Be inyalo chopone ka in e odi? Nikech Biblia osokoni inichopne niendi. Aba abiro chopone mara. Ka ndalona ogik. Nikech ok geng'e. Jaluo nyo otemo ni geng'e gi kwer, omwomo. Moko temo ni geng'e gi ajuoge, jomoko nyo odhi nyaka Tanzania. Ajuogo biro pidho ne gi yien e pacho. Wewe leo chunji gi simu. Haleluya! Jomoko notemo ni geng'e ot ajuoga ne ma kidhi to iyudo konindo e korki leo. Inichop ne mieni. Kawuono piny ogik e giko. Iwang'i teko ni ber Nyasach oganda achung' e nyim jogi wuon kwe. Lor iwuo kodgi gi wecheni e nying Kristo ma jawar. Amen. Gadek wes matindo piero ariyo. Mera koro kawe ni loku be nyien cha. Neno kisomo moriere tir. Ma ok ichendi. ngeche apar gadek pes matindo piero ariyo dwani chik in mondo iwinj gima ondik kanyo mondo pachi oti maber ber onge kawuono ka tij aduong' ka nyasaye osemiyi chiegi mano oromo ka tij ayuth pok inyomo Nind kama inindeno. Nipachi koro wuodi ni dule e od ng'ato. Koro nomaki nonyon dhogi gopati kira me pachi noti maber. Eri nyiero. Ngeche apar gadek wes matindo piero ariyo. Ukon ang'o? Ikwacho niya, Nikukon ang'o?
Kibedo e kanyakla mar joma riek. Achikiti mondo iwinji. ibiro koni kibede kanyakla ma jomariek kata itin kata iduong' eh.
eka i- ibedo mariek iwinjo ng'ama bedo e kanyakla moting'o jomariek madwaro yore makonyo ji matimo timbe makare ng'ama kamano ema yudo rieko eh.
to kimako osiep gi joma ofuwo kaka mofuwo mimakogo osiepgo eh. to ihinyori mane
Awuono kata nyako kojalo wuode ni igena heri ma kapari to ok anindi. Ilo kitera.
Jana biro roko thundi ka lodho gembe. Ka ka to weyi kanyo. Kor kile. Igo nam makara ng'ama nonyuomi. Haleluya. Gigi ma chuobo osedong' matin. Ibiro leo. Mika abiriyo e saa auchiel. Madiwinj. Wuon wach wacho ni in e kanyakla mane ma emoduong' e kanyakla ma intie. Mika abiriyo e saa matindo auchiel. Kaeto aweyi. Wuono kata dhako. Isebedo gi chuori oromo. Ae nichamo pesa ng'ato, ibiro diewo maonge madong' e iyi. Som ndikane. Ndiko wacho niya, Ukone ang'o?
e ndalogi yawuowi jaro wuonegi. Biblia osedhi oyudo ni e ndalo ma wantiegi, nyithindo machwo Ka koro wuon okete piny puonje, min okete puonj piny puonje, wakayero kore baba gine tinde wigi ok ti. Wiye ok ti to wiye no tem loloko meru bur. Ni meru wach ma onegi. Ni me mo ma weche meru orumo dhi. Haleluya. Ng'ano wiye ler ma kik tu. So
bende Nyiri bende kwedo minegi. Osechiemo min kone nyathina dhi ywe e jikon. Mano e simba nyiri. Karomo sa abich ojende duong'o dirisa. Odhi koso ok odhi? Ibo kamo nindo e jikon to bre- thunde oyengni ka nyuka pi. Ma koro inge sipot monego ng'ato makne thunde okweuru nyiri. Hallelujah. kanyakla mane miyudie sombu odiwinji
kendo mond yawuowi kwedo weg utegi kendo mond yawuowi tinde kikele ni e ochi wuoyi nodwa dhi tede ode to kata puodhono pok opogne one ngufu ma en go konyalo puro mopidh ng'ato apenji idhi tedo ang'o korka Gima osenyuomi to onge, pod okawi bil. Kisedonjo ka ng'ato kaka okawi bilno, her dayo gi kwano to ibiro nyuomi. Okawo onge, ibiro nyuol, michak inyuol, michak inyuol keto bedo keti itedo bil. Kaka kachiego raye to koro ka owuog gi dhiang' achiel idhi nyuomi. Haleluya. Dhiang' jal ma onge tich moting' ka pi. Awuoyo dhigo kode. Wuoyo dhi kode mos ki- kogik machiegni chumba pi kokore pod olore ochiemo. Ka ang' idonjo kode koro ka obi gi ji adek. ka gibetie donjogi otieno gwen oneno masira gichamo kijo kiny kore ka chapat wawang' wawang' wawang' mano be gichako giling' e igi pesa be ma gin go miwene meru onge apenj ikelo asara koso kikelo kendo kawuono kane nyako ka ok isomo Ng'e ni ng'ama ibiro yudo mosomo onge. Ma emomiyo ki nyathi sikul som motegno. To ma e gima kawuono kata nyiri odagi. Ni kata ok osomo to kata waygi ema oyudone ng'ama nyalo nyuome. Koro kopenjo waygi no to waya ng'ati minwang'ona notiyo kanyo. Iti itiyo kanye? Apenjo. Kose dwang' ni jara nono wadu ma wiu dhi godiro golie piny chon. Bet kendo. Ngeche piero ariyo gadek. Wes matindo piero ariyo nyaka piero ariyo gachiel. Kanyakla mane ma intie? Nyak wuoth be kanyakla maber. Eka nibed jakor Nyasaye. Weche piero ariyo gadek, Yesu matindo piero ariyo nyaka piero ariyo gachiel. Dwani chik iti mondo iwinj.
Gik wacho niya, Chik iti.
Eh.
kik ibed e kanyakla mar jodo jokong'o Eh, gi jowuoro ondiki koso ok ondiki ondiki ni kik gibed e kanyakla mar jokong'o gi jang'o jowuoro ae kanyaklano chung'
nikech gikogi en mana dier onwang' ni giko jokong'o gi jowuoro en ang'o dhier koro kidwaro dhier donj kanyo som
Ka tichni en mana chiemo gi nindo, to nyaka iwuoth duk. Mane.
Bedna piny. Baba.
Onge gima rach kaka mer. Kata dichuo kimer, kata imeri gori piny e wang'ayo ka be ng'ama isechwanyo biro yudi. Ki inindo e chuodhoni, obiro na kwongo ng'iyo chien mi dong'iyo mbele ka ok oneno ng'ato koro kodwa duogo e dhogi gi wuon morwako. Ne oling wuon e dhogi didek ding'wen. Ilewo koso ok ilewo? Ilewo. Mane kaka en. Dhako to kimer kata nyako mit joma ni metho goyudi kigori piny. Gikuga ni ka ok wanyal weye jali. We watere uru pacho. Yawuoyi go yie go kidhi kodi mos kidhi ke niang' ng'ato ikodi bas wagik koro koling'i e niang' Eh, koro ka jokong'o riedo ni kaka mi- i- ikawe oduma namba koro kinewe niang' ng'ato haleluya chak imere kidhako in ine in wachoni ka piny chon haleluya kanyakla man ma itie E nyaka iwuoth e kanyakla maber. Samuel mar ariyo. Mondo iwinj. Nyasaye dwa ni ji mondo olokre. Eka kae. Kati dichuo kisenyogo. Mano oromo. Ae mondi ji. Nidhi gone gi bajet. Dhako ma in go tineno ka jagweng' makana moso kimosi. Ayie gino. Yath ma en gone gi bajet go kata tuo go yok nobed e bathi e hospital. Kawuono Samuel mar ariyo apar gang'wen wes matindo piero ariyo gabich nyaka piero ariyo gauchiel. Mondo iwinj nyaka wawuoth kaka Nyasaye dwaro eka ji biro konyore. Mane chikiti sechendo moromo
Ndiko wacho niya, Ndiko koni ang'o?
e Israel duto Biblia koni e Israel duto piny mangima. Eh. ne onge ng'at man gi chia miwuoro. Ne kaka onge Abisalom.
ng'at man gi chia miwuoro kaka Abisalom maka Daudi. Eh. Mbala ne onge kuome. Eh. Awiye nyake tiende piny. Kionge mbala ting'ane lweti. Bat malo kionge mbala. Ama ting' lweti sesungori ma ndalo mathoth ting'ane kionge mana nango konyi omiyo nyuomi tony kakisungrie. Haleluya! Som
Nolielo wiye higa ka higa. Nolielo wiye higa ka higa, mano ng'ama dichuo. Eh. Kane yie wiye oinge. Kane yie wiye oinge gi pek. som. To ka nopim yie wiyeno. To ka nopim yie wiyeno. Iyudo ni pekne romo kilo ariyo. Ma kata ma ni teri alufu gi to ok rom nusu kilo. Ilony gigo ka piny chon. Haleluya. Kanyakla mane ma itie? Kati jayuth. Kawuono nyiri ng'eny. Ka mese ni neno koyombi, dwaro ja nyithindo adek inwang'o anwa. Idwaro ja ariyo inwang'o anwa. Idwaro ja achiel inwang'o anwang'a. Idwaro ma pod opong' iye inwang'o anwang'a. Idwaro chumb jiriman mosetamo wang' ng'ato inwang'o anwang'a. Koro kamirome midonje. Haleluya! Ok ichak ichiendi. Petro mokwongo sura ariyo kanyakla bende be nitie kawuono kata dichwo dhako miseyudo ne mine nyasaye opimo go wiyi jomoko osiko ma gimon ok ang'e kaka nanwang'o dhako morano yak mariek to niwe nang'o gidi morano nego opim go wiyi Akopo ni oweyi, inilew ma mane ichak iyud yongo. Koro ka gima ok ing'eyo ni dhako nigi were mar weche. Haleluya. Nowe wuon gi min. Owetene biro weye. Nyiminene biro weye. Jogweng'gi biro weye. I ng'ato achiel ang'o mane wuon oweyo? Haleluya! Petro mokwongo sura ariyo weso chiko nyaka apar. Odi winj. Nyaka wuoth kaka Nyasaye dwaro. Mane kaka e. Kawuono kande jayalo kiyalo yal injili moteri e gweng'no orumo chom kuma chiegi nitie. Mana adier. Nono chiemo no goyi mabagni nodong' nyaka bunge. Awuoyi. Ji osebiro marach e mondgi. Haleluya. Som ndiko mini winj. To un e dhoot moyier. Ne, joma lamo Nyasaye mamoko pake gi wer kaka neno joma tindo pake kagi. Biblos koni jogo ni e dhoot moyier kech gitimo gimondik e Biblos. Haleluya! Amen. Som Kendo kanyakla mar jodolo mag ruoth. kati jawer in e kanyakla mar jodolo mag ruoth kod Ma emomiyo kijadolo mar ruoth kibiro ka ing'iyo ni to wiyi chal nade. Iwinjo? Inuang' ka moko biro ka biro wer ka to wiye tiwo ni Mungiki ma jo Kikuyu. Awaja aye, haleluya. Ai wacho nyathiwa.
Som ndiko bende winj. Kod oganda maler mar Nyasaye ma Nyasaye okawo ka Kod oganda maler
ma Nyasaye okawo kaka jogi owuon eh. mondo oland timbe madongo mag jal mane oluongou oa e mudho. ma e gima obi lande ka timbe madongo mag kristo kristo ne chiero ji noyawo wang' muofni O- pudhe chungo wuotho gi nyinge to ng'onde tiende gi riere mago timbe madongo milando ka Mano momiyo idwa ni ibed kuom Yesu, ruodh ngima, komanda ma jolweny. Iyudo ka jomoko kata obiro kama chalo kama, ok ong'eyo ni chandruok ema okelo ji ka, ka ok ibiye gotieno. Koro kibiro kimer, ibiro ng'ato nyol dhogi go pat kira in iwuorie. Kendo ichak idhi kimer kama iyale. Som, odiwinj.
mi okelou e lerne miwuoro okel ji e ler chon ne chon chon ne ok un oganda kata matin. kata mewe ne ok ing'e ni iniwer gi jakisi iniwer gi jabaluya i- iniwer gi dhoudi mopogore opogore to nyasaye ochokou moketou moluongou nokanda maler
To tinde un oganda Nyasaye. Siepna itie.
Kanyakla mane ma intie. Ma ema chanda kodi. Kech Yesu to biro. Ma joma nie kanyakla mag joge moyier ema biro dhi e ngima. Kendo ni isebudho e kanisa mano to ok tung polo. Nwang' ka thurwa ka ji luonge nyaka nyithindo ni malaika. Kweuru oganda Nyasaye. Okala monyuol ga gweng' wiye otimo leche. Pod iluongo ma ni malaika. Haleluya. Ka gima malaika nyuol gi nyiji. Dwaro aboya mondo pachi oti. Haleluya. Kanyakla mani ma itie. Weche mag ndalo mokwongo. Oniwinj? Ng'eni ka onge kama idhi ninde, en ot achiel. Iruyo piny ka. Kaka neno miyo ma onindo tero ka jal malak e wang'e. Kare nindo ni maber ma kopang. Haleluya. Haleluya. Amen. Mamiyo ngana ng'ato nigi ot rum achiel, omanyo pasia, ing'ade go koro kata lake wang'e yo ka iye kolo to ok ineno Nikech nindo kelo sura ma gala gala ma pok odwaroni weche mag ndalo mokwongo apar gariyo wes aboro nyaka apar gabich in e kanyakla mane ma e gima wadwa wuo which association do you belong to which society Which congregation do you belong to? Praise the Lord. Some modiwi.
The Bible says, Eh, Jogad moko bende nobiro ir Daudi jogad moko be nobiro i Daudi. Eh, kane en ei rogo. ne Daudi ni e rogo e thim. Saulo dwa nege. Eh, Ne gin joma rateke mo- motiegore motiegore ni lweny iwinjo joma roteke motiegore ne lweny Eh, mong'eyo kedo gi kuodi eh. tong'. mago e gik mane ikedogo chon Eh, Ne giger ka sibuoche jogo ne ger sibuor ger makara ni e chule mang'ongo chikore ming'e kendo tiendegi ne yot ka tiend mwana tiendegi yot e ng'wech maringo e got. som ndiko mondo iwinj Estra.
Eser. Eser, I'm sorry. Eh. Eser ne jatendgi. Eser notelo ne joka Gadgo. Eh. To Obadia jalupne. Obadia jalupne. Eh. Eka El- Eliab Eka Eliab. mar adek. Ng'at mar adek kuom jogo. Eh.

Jeremiah mar apar, Jeremiah ng'at mar apar, Makbanai mar Makbanai apar gachiel. som
Joka Gadgo joka Gadgo ne jo- jodong oganda lweny. ne ne gin jodong oganda lweny. Eh, Ng'at matinie moloyo kuom ng'at matin moloyo kuom joka gadgo muche ne romre gi much ji mia achiel. ing'ane lweti ka dikend gi jok bat malo omage joma nolemo som To much ng'at maduong' moloyo much ng'at maduong' moloyo kuom jogo ne romre gi much ji elufu achiel. ing'ane lweti ka dikend gi jok Higa ka higa indiko ji e lweny ka dak idhiye. Polise indiko dak idhiye. Luor. Dak ema itiego ne wagi ka wang' apiko. Kawuono idwa ng'eya ka gima dhako okiayi. Haleluya. Amen.
Dhakoro neno nyaka ng'eyi mokine kendi. Okwe uru chwo. Wantie baba. Ori mos kama ikwane joma tek wachna onge. Aonge. Aonge. Sombu.
Jogo ema nong'ado aora Jordan. Jogo ema nong'ado aora Jordan. Eh. E dwe mokwongo. E dwe, e dwe mokwongo. E dwe mokwongo. Kane opong' moho. To giwi aora opong' moho. Kore ka ging'ado gidhi loka machielo. To kikoni ni mondo ilam Yesu, moselam gi joma tek moewi. Ithin ka yudiel ma kata itero chiro awendo diel ok yuo. Okia nosea e dala gi chuth. Haleluya. Amen. Inie kanyakla mane? Mae gima chanda kodi. Ngeche apar gabich. Kodi winj. ibochi jalo begta abagta ar mana jiponyiero ter bos haleluya jak somo nying jok kendo nalem noluongo jotich abiriyo

jadolo jadolo bile wawinjo weche wuorwa kuma grup ma wantie kaachiel gi kanyakla ma wantie yienwa kanyakla manyalo terwa jerusalem nyien erokamano kuom luongo nyathini mondo konwa weche nyasaye wan otieno makende nakwayi mokwongo ni kuma wantie ni wad wayudie kendo wadok kodi kumier kuma wantie ka ok kamano to lok ngimawa mondo wawuoth kaka idwaro kuom ng'wono Go bed e grup midwaro kuom yie e nying Ruoth Yesu. Amen.